Ħajja waħda qalb in-nies.
U hawnhekk diħlin fis-sala tal-Gran Mastru, l-ewwel waħda li ħaturini minn iva. dawn id-disa' kmamar li ġew restawrati, Manwel. Ekku, eh, domna ftit, l-aspettattiva kienet daqsxejn twila, eh, biss madwar sena u nofs għamilna dawn id-disa' swali. kollha kważi tista' tgħid f'dan il-kalibru. Ġifieri kien hawn ħafna ħafna xogħol ta' restawr. Ibda minn dak li mhux qed tara, fuq dak is-suffett hemm saqaf ieħor. Kien bil-war damage, għadu sewwejnieh, ħallejnieh time capsule tax-xogħlijiet li għamlu l-ħaddiema tad-dry docks, dak iż-żmien kienu taħt l-Ingliżi s'intendi, u l-ħaddiema tal-public works, sat-travi mgħawġin, rkuprati, biex ma jaqax is-saqaf. Kollox imdendel u sowwejna kollox, naddafna kollox għax kien hemm trab u ħmieġ ta' 80 sena. X'turi din is-sala tal-Gran Mastru? Din is-sala hija sala importantissima. Grazzi għall-informazzjoni li ġbarna minn dak il-kwadru tal-Papa Piju Sitta, impitter minn Favray. U dan minħabba d-dokumentazzjoni li hemm fejn x'irid juri u fejn se joqgħod u kif u x'fatta. Għamilna, ħa ngħidu hekk, bingo, x'jiġifieri. E fejn kien is-salott privat tal-Gran Mastru, minn Daswa li kollha, għax dana kollox, trid tiċċekkja u ma tiċċekkjax kif u x'fattha. Imma fortunatament qed tissemma' din is-sala, bejn is-sala tal-paġġi u l-kamra tas-sodda estiva, fejn hemm il-papjiet oħrajn. U kien se jkun impitter għal din is-sala. li huwa s-salott tal-istudju tal-Gran Mastru. Dan. Għalhekk, u aħna erġajna għamilnieh b'dan il-mod. Studju u salott, għandek salott. Salott, dan ma kienx hemm television, ma kienx hemm affarijiet oħrajn ta' rikreazzjoni, imma r-rikreazzjoni kien il-pursuit tal-knowledge. U kien ikollu l-istudju wkoll. Daqshekk, u allura intom għamiltuhom b'tali mod fejn ovvjament qegħdin naraw. Iva, qed nagħtu. Tipika Maltija. Ara, hawnhekk l-għamarija kollha antika, ġifieri nibdew minn dawk it-tnejn illi huma Franċiżi tas-seklu sittax, jiġifieri dawk ta' żmien l-Assedju l-Kbir. Jgħidulhom armoires, għalfejn? Għax fihom kienu jpoġġu l-armaturi tagħhom. Biż-żmien spiċċat din il-moda u bdew jintużaw għall-kotba eċċetera eċċetera. Irridu ngħidu li apparti l-pittura u ftit għamara, l-kumplament tal-għamara bħal dawn iż-żewġ sufanijiet tal-Bebbuxu, min jifhem jaf x'qed ngħidu, sett ta' tlieta, żewġ gradenzi u bureau, u għamara oħra li hawn hawnhekk ġew mogħtija, flimkien ma' affarijiet oħrajn li ħa naraw, mis-Sur Paul Zammit b'ġenerożità kbira, kollezzjonist illi xtaq jagħti xi ħaġa, ħabib ta' Heritage Malta, illi kif kien jaf x'qed nagħmlu u ma nagħmlux, jien kelli problema sal-għodd minn fejn se nġib dik, għax ikollok affarijiet imma mhux tal-perjodu jew li tkun tixtieq. Qed nifhmek, qed nifhmek. He stepped in, litteralment bl-Ingliż, Hi Stebnin qalli kważi ċus u nagħmlu hekk u nagħmlu hekk u naraw u kif u x'fatta u ngħidu isma' daw joqogħdu daw l-aħjar. U qed naraw imlejniha mhux żejjed, imlejniha b'mod sabiħ, Settecento l-iktar ħlief dawk it-tnejn li huma Cinquecento, proċess kbir. Kbir, imma Ejja ħa ngħaddu għas-swali l-oħra għax issa hawnhekk irridu niftakru illi hawnhekk aħna mhux diħlin ġo swali biss, diħlin ġo appartament in inverted commas. Eżattament. Li kien jgħix fih jintqal il-Gran Mastru fis-sajf, jiġifieri sa anke kamra tas-sodda hawn. Issa dina Hija l-kamra tas-sodda tal-appartament tas-sajf fil-palazz. Niftakar kont għadtli illi hemmhekk kieku kien jagħmel answui. Eżattament.
Mela, il-famuża ħaġa ta' l-ensuites, il-walk-in wardrobe mhix tal-lum. Hawnhekk qegħdin madwar kif inhi l-kamra llum bid-dekorazzjonijiet ta' speċjalment tas-saqaf u dik il-friż. Il-Gran Mastru Pereios, Ramon, Aragonis, Spanjol jiġifieri, għall-ħabta tal-1700 iddekora u rranġa dejn il-Kamra, x'għamel, di u anke tax-Xitwa, fejn illum hemm l-Uffiċċju tal-President. Di kienet kamra kbira daqs dik li għadna kemm rajna. Imma l-idea kienet li ma jkollokx four-poster bed. l-idea Spanjola, li tkun bħal di alkova illi sempliċement fis-sajf ikollok tendini, purtieri tal-bizzilla minħabba nemus eċċetera, f'tax-xitwa jew jkollok bieb bil-ħġieġ jew bla ħġieġ jew jew purtieri ħoxnin. U inti għandek isek l-istess sistema ta' four poster bed dik li mdorrijin biha naraw pereżempju l-Ingilterra. Imma hija idea Iberjana, Spanjola. Jekk qed tinnota hemm bieb. Id-Damask. Iva, iva. Hemmhekk fejn ikollu ħanajdu hekk il-bżonnijiet tiegħu, it-tojlit. All right. In-naħa l-oħra minn fejn jgħaddi biddel affarijiet oħrajn. Hawnhekk qed naraw armarju kbir għal jbierku. Kont se ngħidlek eh, dak infexxit minn piedi, dik gwarda. Huma armarju ieħor da restawrajnieh. Imma eh, ma kellux il-ħwejjeġ fihom żgur. Le daw ikollhom minn kollox, jiġifieri Inti trid tara anke meta tara drawings u affarijiet hekk u pitturi ta' Gran Mazza tara dawk il-kappi kbar u kollox. Appuntu jkunu postijiet hekk biex jintrefgħu. Bellezza, jiġifieri min jaf biex taħdmu dan. Le, le, huma affarijiet illi ma tantx tara bħalhom. li sibna hemm erb' oħra bejn Franza u wieħed l-Italja. Dal-kobor. Dal-kobor. U dan Malta. Da ġiret da aktarx Taljan, restawrajnih Alla jbierek, jiġifieri, imma. Imma kien fil-patrimonju ma' tagħna. Kien fil-patrimonju tagħna. U fortunatament ukoll qegħdin lura fil-palazz Erba' kwadri, tnejn Ribera u tnejn Skola ta' Ribera, li tnejn minnhom kienu hawn u tnejn minnhom ma kinux qegħdin hawn, kienu qegħdin f'postijiet oħra governattivi u mużewijiet, illi erġajna ġibniehom. Sur Paul Zammit, again, dik il-gradenza, dawk iż-żewġ poltruni, is-sodda u dak il-kwadru. jiġifieri donazzjoni sostanzjali.
Kamra tas-sodda rajnieha wkoll, issa jmiss. Il-famuża kappella. Il-kappella prinċipali tal-palazz għax kien hawn erbgħa, tnejn isfel u tnejn hawn fuq. It-tnejn t'isfel għadna tinfittxu fejn kienu għax għadna ma bdejniex ir-restawr. Il-kappella prinċipali di tagħmel ma' tas-sajf. U mbagħad hemm kappella oħra li qiegħda fl-uffiċċju tal-President illum li sibniha tgħidli kif sibtu għax inti u tirranġa dak u mbagħad tibda ssib ċertu features li tgħid dik kienet il-kappella. Anke minn deskrizzjonijiet.
Għax dan irridu dejjem niftakru illi għal sekli sħaħ wara dawn il-ħitan Dehq, dehq qatt ma kienu miftuħa la għall-pubbliku. Le, isbogħ, qaċċat id-damask għax telaq, tħallew il-bsaten tad-damask fejn kienu, isbogħ fuqhom. Jiġifieri jkollok dawn it-traċċi żgħar, kemm huma żgħar, huma extremely helpful. Informazzjoni għalikom.
U inti tibda ta', hawnhekk taħt dad-damask sibna wkoll traċċi ta' pittura żgħira isfel, naħa t'isfel. Imma xi ħadd qabad u barax. Għamluha tal-bravi, hemmhekk kien hemm fireplace, għax irridu ngħidu li din kappella il-Prinċep ta' Wales dak li sar ir-Re Edwardu s-Seba' wara l-mewt ta' ommu, Reġina Vittoria, eh, kien iħobb jiġi hawn Malta l-ħafna affarijiet u din jagħmlu ilu kamra tas-sodda. U rranġaw id-dining room, kabbruha, eccetera, eccetera. Allura l-art tal.
U defsu fireplace. Embek.
Bizmin kien tneħħa, ma sibna l-bokka, laqnija, arranġajna dokumentazzjoni. Imma hawnhekk qed ngħidu għalfejn importanti ħafna. Kenna xi storja li turina ħafna stejjer. Aw bizbis kien joffiċjaw biex ngħidu kollox. Il-kappillani konventwali tal-ordni, assassin normali, għanajdu l-mek. U hawnhekk kienu kien hawn tlieta erba' jorqdu hawnhekk ħabba s-servizzi li jridu jagħtu lill-Gran Mastru. Hawn kienu jitgħammdu dawk li jikkonvertu mill-Musulmani għall-Insara, imma b'kundizzjoni, sejrin għall-mewt. Ir-rewwixta tal-ilsiera, pereżempju, biex ma jaħqruhomx jittorturawhom, għax hekk kien il-kastig, dawk kienu se joqtlu lill-Gran Mastru xebgħa Kavallieri u Maltin ukoll. Biex Qed nagħmlu statement, daw fuq il-karettuni għandna pitturi, kellna aktar esibizzjoni Milux fil-Palazz tal-Inquisitu, jaħqruhom anke bil-pokers ixawtuhom u x'naf jien. Biex ma jgħaddux minn dak, jitgħammdu hawn ġew, ġo din il-kappella, u mbagħad imorru jaqbdu u ssir l-esekuzzjoni. Jiġifieri hawn ħafna affarijiet interessanti. Li ġraw ġo din il-kappella li llum qiegħda miftuħa għall-pubbliku fil-glorja tagħha.
Ovvjament.
Hawn sett ta' pittura second to none, ħajja ta' San Ġwann il-Battista ta' Paladini, minn inventarju x'naf jien, nafu li kien hawn artal, nafu dik, nafu l-oħra, u qed nippruvaw narmawh skont